Matthai dal linak cangtheu riat in ka rel hmasa lai. Jesuh cu Galili ram i aa chawh lengmang lio ah khan ngatlaitu unau a hmuh hna i cu hna cu Simon Peter timi kha le a nau Andrew kha an si. Rili chungah cun sur in nga an chep phen ko. Annih cu Jesuh nih cun ei auh hna i, Ka zul u, mitlaitu si awkah kan cawnpiak hna lai, tiah a ti hna. An sur cu an lak, an kaltak zau i amah cu an zulh. A pahnihnak rel ka duhmi cu Johan Thawngṭha dal kul le dal khatnak caang hlei nga in ka rel lai, tawi tein ka rel ko lai nain ka chim tikah sau deuh in ka chim te lai. Rawl an ei dih hnuah Jesuh nih Simon Peter cu a thawh i, Johan fapa Simon, hi hna nih an ka dawtnak hin nang nih na ka daw deuh maw? tiah a ti. Asi, Bawipa, kan dawt kha na hngalh, tiah a leh. A pathumnak cu Mathai thawngṭha ṭhiamṭhiam, dal kul le dal sarih, caan le khat in ka rel lai. Mangki Bawipa hmaiah cun Jesuh cu a dir i Mangki Bawipa nih cun Judah siangpahrang cu na si maw tiah a hal. Na chim ko cu ta tiah Jesuh nih a leh. Tlangbawi upa pawl le Judah upa hna nih sual an puhmi tu cu zeihmanh a let hna lo. Cucaah Pilat nih cun a thawh i, Sual an in puhmi vialte hi na thei lo maw? tiah a ti. Sihmanhsehlaw Jesuh nih, Bia kaa khat hmanh a let duh lo i mangki bawipa cu a khuaruah a har ngaingai. Thlarek kan ngaihnak caan si lai.

Kum thong ni le kum hlei kum thar ka hmang kho i ka lungai lawm ngaingai. Uh, a hmasa bik ah saza bik nih a chim tawnmi bia pakhat hi ka lungah um. Ani a ti ning ahcun kum thar ni ah hin phaisa kha nan hmang bak lai lo ti si zeicahtiah cun kum thar ni phaisa nan man si ahcun a kum ning bakin nan phaisa kha leng ah a chuak lai i a lut ni um lai lo a ti cucaah cun kum thar ni phaisa nan hmang bak lai lo ti si cun a timi cu a si khawh si ahcun inn tiah nan um lai i thla nan cam si ahcun a kum ning in thlacamnak lungthin nan nei lai ti kha a ti voi voi khat mat ka kha ah ka tuah bal lo ka practice bal lo sinain ka lung a um tawnmi cu kumthar ni i kan tuahmi thil hi amah nih a ka chimh caah khan salai cu a kum khat ning in ka cungah na tlung tawn la maw ti ka ruahmi pakhat ri dai si tiah cun kum thong hnih lio ah khan December ni kul ni sawmthum le ni khat zan in Thailand in kan i thaw i Bangkok in kan i thaw i January ni khat ah Melbourne khi kan rak phan ka hawi le pathum he mu Baptist World Alliance meeting kai tikah kan rak ra i macu kum cu ramdang ah hin kawlam kum ko nan ramdang ah voi nga bak ka kal cu le sa se bik chim hi aman nga maw ti hi ka lung a um ngai tu kum hi nan sinah part ah hin sorry Adelaide ah hin kum thar ka hman tikah ka lungah ummi cu tukum hika dang ah ramdang ah hin voili nga hi ka kal te men lai ti ka lungah a um i van zoh ve te ulaw ti kha bia kan cah duhmi hna mu a ka kawl a tlawng maw ti kha van kal hlat ulaw ti kha mun cu pakhat nak cah kan duh hna a pahnihnak ah sari keu nih a ka chim bal cu vawleicung i a ummi laimi mizo chim lo mu kanmah laimi hakha santlang lai tlai hi ti ko si tidim falam chim loin ah Hiti hlasak hlarep a thiam cem rua tiah ka ruahmi cu Adelaide Khrihfabu an si rua tiah a ti. Voikhat an tlawng hna i Bakakha an si rua tiah an ti i nan hlarep kha kai, kai ngai ngaingai i zoh kan duh ngaingai hna i nan thiam taktak i a lawmh zong kai lawm. Thil pakhat vialte cu nanmah nan si ka tinak si lo. Midang nih an chimmi kha Vai nan si ve sual lai ti ka phan piak hei chim so piak ka si. Atu i phat i Reverend Tin Kung nih a ka chimhmi cu zeidah a si tiah cun hniar lawn hi a ti hniar lawn mi hi amah zong al te manh a si le si lo hniar lawn hi kan ṭhawn cemmi cu paih a si ti paih cu kan ṭhawng taktak a ti a pahnihnak kan thiam cangmi cu hlaremh a si ti asinain tangra awmi pakhat hmanh kan um lo ti fiangah khua mu lekha ca khan pai lawng ma ṭhawng lai uci hlaremh lawng ma ṭhawng lai uci tangra na awng tung u tukum hna tanglei ni a awngmi minung tampi nan chuak i kan i lawm ngaingai i hlaremh nan thiam bantuk hin thlarau lei zongah thil dang zongah ṭhawng u law niarlawn lo la u sa tingkum nek ti ca mu niarlawn lo la u law timi kha va ti cu pahnihnak ah cah kan duh mi hna a si. Kum thong nih le kum hleirung kan phanh tikah hin ruah lo awk a ṭha tawn lomi cu kan Laimi Khrihfabu kong hi a si. Kan Laimi Khrihfabu cu nan theih bantukin thongkhat le zariat le sawmriat le kumkua thongkhat le zariat le sawmkua le kumkua ah Ata Carson le Laura Carson kha Hakha an phan. le cuticun an tuak i thongkhat le zakua le sawmkua le kungkua ah an phanhnak kum zakhat tlinnak kha an tuah cun kum thongkhat le zakua le kum ruk ah khuasak khua ah tipilnak pausuan le thuamhang te nih tipilnak an imi cu zong cu khuasak ah zubili an tuah cang matcutining i tuak ahcun Atu hi kum thong ni le kum hleirum khi Khrihfa kan sinak kum zakhat le kum hra kan tlimnak a si lai. Le Khrihfa sinak kum zakhat leng a si cangmi nih kan dirhmun hi zoh a hau ti hi ka ruat peng. Kum thar a si i atu nai ah a hlasami nih an kan sakpiak bantuk khan kum hlun i Pathian kan thangṭhat bantuk in kum thar ah hin zeitindah pumsalei in timhlamhnak kan neih lai mirang holh in preparation kan neih lai tiah an ti bantukin thlarau lei zong in teh zei bantuk timhlamhnak dah kan neih lai ti kha tuah a hau Phungchimtu cauk, phungthlukbia cauk ah cun hitindah um ti ahcun vision a ngei lomi miphun cu a tlaumi miphun an si ti si. Kanmah zong hi hmailei vision kan ngeih lo ahcun ramdang ah a tlau khomi kan si. Cucaah kanmah zong nih hin kum thong ni le kum lei ruk hi zeitindah kan kal lai timi vision hi cu ngeih kan hau ti ka ruat a ho paoh pumsa ca cu nan nei lai ti ka zumh keimah zong ka nei ve pumsa ca in vision kan neihmi cu cu tikah pual ka tlawng te lai i cu tikah meeting kan nei te lai i keimah kong nei chim ning lo ICBM kan ti lengmang mi International Chin Baptist Mission kan ti a ram tok ahcun CCOC second round tiah kan ti le ICBM meeting in February ah kan nei lai American Baptist sorry Chin Baptist Churches of USA hi March thla kan nei lai cun June thla hin kan mah program ka suai mu bia bia chim nak ding ah sungtin par kan au lai i American ram ah fund kan kawl ter lai July thla meeting BM meeting kan nei lai i September ah cun Kawlram ah ka tlung lai timi program planning siman ding kan nei nan nei cio la khi tikah khin inn ka caw te lai khi tikah khin nau kan nei te men lai nau a pawi nan um sual ding bang ahcun mu asilo le khi tikah khin sianginn ka dih lai i cuticun kai lawm lai vacation kan tuah te lai ti kha program nan nei cia men lai da ka ti keimah zong alhan kan in ka rak nei ve Adelaide ah khi ni ka phan lai cu ni ahcun phat lei ka kal lai ti kha program kan neih cia bantuk in vulei program lawng si loin thlarau program hi kan ngeih awk a si ve rua ti ka ruat cu thlarau program kan ngeih khawhnak dingah kan Bible ca nih bianabia a kan pekmi Peter kong hi tu zing ah in chim ka duh Bawi Jesuh Khrih nih Nizaan ah kan chimmi kha tukforhnak a van in i tukforhnak kongkam hmailei ah bei training kan tuah tikah tam deuh kan chim te lai. Tukforhnak a in khawh cangka a hmasa bik a tuahmi cu lamkaltu hlanlio ah zultu kan ti atu cu lamkaltu a sawm hna. Cu lamkaltu cu a rianṭuannak a bawmtu dingah a si. Amah cu Pathian fapa a si, minung zong a si i a caan caan ah cun minung nih ṭuan dingmi thil kha amah lawng nih a ṭuan khawh lo caah Bawi Jesuh Khrih nih lamkaltu a sawm hna. Lamkaltu a sawm hna tikah khuaruahhar ngaingai a simi pakhat cu hi dah a si ti ahcun pakhatnak ah mifim mi a sawm hna lo. Cathiam mi a sawm hna lo. A rum tukmi zong a sawm fawn hna lo. a ngei tukmi zong a siam sawm hna lo. Kanmah Lai holh i kan chim si ahcun lothlo pa bang sawm hna. Zung kai mi sawm hna lo. Peter le Andrew hi Galilee rilikam ah sur a chekmi an si. Galilee rilikam i sur a chekmi hi rianṭuan awk zeihmanh theih lo i zeidang in a puai cawm kho lo i kanmah lai lei zeidang pawcawm khawh lo mi lo tho mi lawng khi sur an chek le an nih cu zan ah sur an chek chun ah an i din zan ah ngan rat lio ah sur an chek le chun ah ai din mi an si le la kono len cun zuzu te si simple te si mi su so te kha ava kal ava pa ziaza tha ngai ngai zong an si lo Cun a thianghlim deuhmi zong an si lo. Mi susawm bang an si. Atu chan holh i chim le bang ahcun mi piangthar zong an si pek hoi lo. Ai fiangmi zong an si lo. Mi susawm bang ka sawm hna. Amah belte khua mi susawm kha a auh tik hna kan lai holh cun an i cung cang lo. Zeihmanh kha an ruat lo. Ra u, mitlaitu ah kan ser hna lai. Nga nan tlaihnak in mitlaitu ah kan ser hna lai. I will make you a fisher of men tiah a ti le kha kan zeitin tla kan tuah la ka kal nga mu kal lo ti zo ne tuak tan la kan kala ma chan na kal la lo me ti unau si le mu Andrew le Simon kha an tuak tan lo an sur kha an tuah tiah an chiah ti si straight bawipa nih a kan lehpiakmi bible caah khan atu ahcun an sur kha an kaltak zau i immediately an kaltak i an zulh ti si le Peter kong hi tuchun ah tam deuh chim ka duhnak sullam cu Peter hi Bawi Jesuh Khrih nih a auh tikah hin misosawh a si venak a langh venak in chim ka duhmi a si a ngaingai ti ahcun Bawi Jesuh Khrih kha nih khan lamkaltu kha Matthai dal hlei ruk ah a halmi hna cu mi nih aho a si nan ka ti dah an ti ka ti dah tiah a hal hna i cu tikah a dang pawl nih an timi cu Elijah a sian an ti Moses a sian an ti Piter petu Johan a sian an ti tiah a ti hna i cu lio ah cun a timi hna cu nanmah nih teh aho a si nan ka ti dah tiah a hal hna i Peter lawnglawng nih nang cu a nungmi Pathian Fapa Messiah na si tiah a ti. Jesuh nih a timi cu makha zawn ah cun pei nangmah na chimmi si lo cunglei in Pathian Thlarau kan chiahtermi a si. Nangmah kut cungah vancung kut ka tawh kan pek lai i vulei ah na renhmi cu vancung zong ah hren an si lai. Vulei ah na awnmi cu vancung kut ka awn an si lai ti tawh bak a pekmi pa a si. Cucu kan hawi le zu PC pawl nih kan zu PC nan tampi lai ni so nak ka chim bia si lo mu kan hawi le zu PC pawl nih Peter bia in an kal caah Jesuh min in tipil an i pek nak ka si bural bawi min tipil a hong chemi Peter cu vancung kut ka dawh tlai tu pa si cu Pentecost ni na kal tikah khan Jesuh min in tipil na ka pe tu cu Peter pe si cu cu caah pa le pa le thiar thlarau min tipil pek cu ai palh deuh la maw Jesuh min pek a hau rua ti a ti tikah minung tampi cu pa le fapa le thiang thlarau ti pennak in mi man kha Jesuh min in an pe a si. Kan hawinu pakhat le bang cu pastor nupi a si i voikhat aa ciwi kan rak rak zawh lio ah khaan tani ah khin thin kan it ṭi hna le an an nih an nupa in pin le khaan an it kan nika le ka pa lai tlang ah awh ciwi kan zawh an nu kha zupi si rak si rua ko te voi thum riri mi ti pila in rua kha nubu a thlacam an thia i a huam ti lo a huam ti lo ti cu a ngamh lo an pa nih ka dua cam ko pastor nupi hna si cam ngam lo cu ṭha la lo a ti an nu nih khan ah pastor nupi le pi lo ai sai lo thla ka cam bal lomi cu inn man ah thla ka cam lomi cu a zero a thlam a cu cu thla ka cam la an pa thin a tuk lo a cun he maw voithum cu bur ti a si na vai nok a ti caah voithum rim ko bur ti a vai nok ko rua hi UPC si tikah khan mu na ka kai chim duhmi cu UPC ne sawhna ka chim ne si lo ah ok rai thiam lengmang u Peter khapia ka aba pituk ca hin cucu UPC tiang kan rak chuan asi Peter i kan laimi ai lo ngai ti ka ruahmi pakhat cu dah si tiah cun Bawi Jesuh Khrih bia zong i a el lengmang mi pa asi Cu kan tuah lai ti tuk zong a el lengmang voikhat cu Bawi Jesuh Khrih nih kan ke ka ṭawl hna lai a ti. Peter nih khan a duh lo cu. Kei cu ka ṭawl hna a ti. Peter nih a si lo, kan ṭawl lo ahcun a ka zultu na si kho lo tiah a ti tikah a si ne lo le a zultu si ka le duh tuk ṭung le a si ne lo le voi thum le rem ka ṭawl ti cu ka lu in ka toih lo ka dilah tiang ka ṭawl Bawi Jesuh nih a duh lo cu voikhat a za ko na ke kan ṭawl a za ko voi thum ṭawl zong hau lo Laimi hi cu bantuk deuh an si cu vitamin pum khat in khat pum khat na ei la ti tikah ka thau deuh hnga maw tiah pum thum hna i kan bang cawk Laimi pawl nih mu lufa si pum khat te lawng na ei la tiah ka dam sual hnga maw tiah pum thum hna kan ei cu Sako Tin Thang nih a ka chimh le tahtlang nu le bang si a chungki krai a chuak a ti le kakha a chungki si kumhnih na ei cu za ko la an timi kha a ei ai a ka tlik sual ping pang ah vei van chap ko ning ti ai lengmang le a dur khat ning ti na ei le a po zong khim viar la ro zong ei kho ti lo ti cho Peter phun deuh hi kan rak si chu kan nung a ran ning te na mu ma chu zona cun zei dah chim ka du tiah cun khat tluk khan titer hi Bawi Jesuh Khrih zong a rak hlaw i Bawi Jesuh Khrih zong ka thei bak lo tiah voithum a chimmi a si ko nain a lungthin put a theih tikah a donghnak ah Bawi Jesuh Khrih nih a halmi cu zeidah a si tiah cun Peter na ka daw maw ti a si ko Peter na ka daw maw a ti Bawipa kan dawt cu na hngalh ko a ti na ka dawt ahcun ka tuu va kha zeidang hi Bawi Jesuh Khrih nih a hal lo. A hlawt cia ko nain a hal mi cu ka tu va khai ti a si. Patling a si tikah cun nutling a si tikah cun ka tu va khai ti ka si. Nutling patling a si hlan i a zumh ning a rak hreh hlan ah cun a hlawt zong a rak hlawt. Kesmah li dum chungah ka hngak u a ti lio zongah khan Peter le a hawile kha an rak hngah kho lo i Jesuh an kir ahcun an rak dir ti sakha. Sihmanhsehlaw Peter kha mitlamtling a si zumhnak a feh cang hnu ahcun ka tu va kha ti a si. Tucu tuchun ah hin kum thongni le kum hleiruk ca an sim ka duh mi si. Kannih kan Laimi hi hla kan phuah tik hmanh ah hin kanmah diriamhnak lawng ah hla kan puah kho. Bianabi ah ai chim ko sih law vailamtahnak kan phakpi mi thlarau vialte kan hmuhmi tuufa vialte hna hi kan suilu chin dawhtertu an si te lai cu sui khuapi dawh le nuam ahcun timi bantuk hla hi kan phuah kho bang a sak zong hi kan lam lo cu mi thi la si kan ti le hi lai ka sak lam lo caw Mithium tik lawng dawh kan sak cu. Ka van nawl ngat lai. Vailamtahnak kan phakpi mi thlarau vialte, kan hmuhmi tuufa vialte hna hi kan suilu chin dawhtertu an si te lai. Cu sui khuapi dawh le nuam ahcun a phuah hrep kan phuah kho lo cu bantuk cu. kan nih kan tha nuam cemmi kan sak khawh cemmi kan i nuam cemmi cu thisen thisen thisen thisen cun tuhrok rang cu si caw a thisen man kha voi khat lawng kan i za lo voi nga bak kan non kan lam that ding cu kha thisen ah cun ma kha thisen i a kan khamnak rora a kan kan muai peng le cu a thisen le a kan kham ti mi hnangamnak kawl lawng ah cun kan um le midang khamnak kong kan tuang kho lo Cucu Peter kha a ke ai ṭawl i voithum ka ṭawl ti rauhrang lo kan si le ka tu va khal ti kan phan kho rih lo ka lung a um ngaingai atu ahhin kanmah le kanmah zong kan zumh ning zong kan i fiang lo kan i fian lo caah hin camping kan i herh peng crusade kan i herh peng ai fiangmi vialte zong kha nai fiang maw fiang lo tiah kan hal tuk le pek le ai fiang ciami zong kan i fiang rua lo kan ti le ai fiak lo mi kan dir peng caah ai fiak lo mi dir ti poah ai fiak ne fiak lo mi kan dir piak ṭheo cu laklawh ngai ka ti faro sia ka kai lio ah hin ka hawi le nih ka chimh mi faro pawl le ka chimh mi amah na man lo cu ka thei lo a ka chimh mi pakhat cu nu pahnih ke la vale thim an phur an ti caah faro khua cu la vale ah khin thik phurnak um le ka khan pakhat deuh hi a ngol deuh i a hrut deuhmi si rua pakhat deuh fim ngaimi ka si cucu an phur le chokai pa ahcun thingphur pa ahcun an thing cu zang nawn te kan van lak le van phur le a mihrut deuh nu nih khan biahar ah tiah ka maw nang nih zeitik atlan na lung a len cem ti kha a hal ti si le a maw nu nih cun a fim deuh nu nih cun a ka maw kei cu atu bantuk a khuasik caan i khuadi a zaam i khuarin tlanglei kap hna in khuadi an hong zaam thluahmah i cu lawng si lo van kam hna khuadi an zaam i fiakfai rong nan auh tlang an on tlangsam nan par cheri nan van par i a ring kan dawi na cun ka lung a lir tuk tawn e bedlung tlang kai na cu ka huam tuk ti kha a chim ti si a fim deuhmi nih khan nang te ka maw ti tikah thla na lung a len cem ti kha a hal ve ti si lai

Cu bantuk i khuadi na han sang cuti i nganing kan dawi ai sai matur ka mua in kor a fok tuk ka ti si caah santlai lo deuh cu kan lunglen caan le kan orfawh caan zong dawh kan thei lo cu mi ngolh deuh cu kan i fian caan le fian caan lo zong dawh kan thei lo cu a zungzal tein A molh deuhmi hi cu zei kan ti lai? A molh deuhmi ka ti tikah patling nutling a si deuh lomi hi cu thlarau lei zongah nutling patling a si deuh lomi hi cu thisen thisen ah hin kan buai peng le vailamtahnak kan phakpi dingmi thlarau kong hi kan ruat kho lo cu kanmah ti zeitluk in dah a riam lai ti lawng hi kan tuak tan cu kan orfawhnak kong lawng kan ruat dan le kanmah nih kan ngaih duhmi sermon lawng kan ngai duh cu khamnak kong lawng hi kan ngai duh le a rian chim nai a rem in kan rem lo ko hihi kum zakhat leng a si cangmi laimi nih ruah ṭhan a hau tiin ka ruat kan ngaih duhmi sanman zong hi khapnak kong a si dawk in kan chim cang le kan i fian cangmi kha va ngaih lengmang ding zong hi si rianṭuannak konglam tu hi zeitindah ka zul ka tu va khai tiah dok aw Bawi Jesuh nih a ti cu a tlam a tlin hlan tu ah khan cun a lung a tlin hlan tu ah khan cun Peter hi phun tampi a tuah ve bia bia pakhat kan chim naman la Bawi Jesuh Khrih ti cung a kal kam hnu i cu ah cun Peter zong hi a kal ve cu Sihmanhsehlaw Peter a kalmi kha a tlam a tlim hlan ahcun a tla duahmah cu a zumhnak a tam tuk hlan ahcun cucu Jesuh nih a hmuh peng voikhat cu sa si cheu kha LBC pawl an kun i Lai Baptist sa si pastor ka ṭuan lioah sa si cheu kha cawnpiak a kan fial le thlacam i saupi cam a ṭha tawite cam ti kha nu bu pawl an hal le ai ruat ah saupi cam hei ti ṭha deuh ko la a van ti le a van ruat ṭhan le a si men hlan ah thlacam hi pawngkam zoh in a chile ah an thlacam a ṭha tawi te le thla sau deuh khan nitin thla chile ah cun kan zoh la ti Peter zong kha Bawi Jesuh Khrih ti cung a kal lio ah khan a kal ve ko le sinain makha khan a tlak tuangmam lio khan sau tuk in tha cham sual selaw vancung khua a ummi kan pa na min tak da ko seh hallelujah amen ti selaw tini mei phak ko la cu ti so tawi tak tein bawipa ka kham tuah a ti le pei a dawh diam ko cu cucaah cun a caan caan cu tawi tein thlan an cam la ti kar kan ti cu a hmaan tiin ka ruah ka chim duhmi cu Peter i tla a tlam a tling vei hlan ahcun patling nutling a si hlan i Bawi Jesuh Khrih sin i ai ai cawm lio ahcun a ngaingai ti ahcun a rak hlawt ve te Jesuh ka thei bak lo a rak ti ve cu na awcawi te hi Galilee awcawi si ko ee an rak ti awcawi hi ai dang ngai le mu na awcawi te hi khuaring tang awcawi si ko khuaring tang awcawi na cu ka thei tuk ve ko ho bual awcawi ka ti kir awcawi te si ko hin awcawi te hi ti zong hi ai dang ngai cu an ti len zong ah tuk aw a si lo nan chimmi ka thei lo ki bang sihmanhsehlaw Jesuh nih a zoh i nutling a si cang, patling a si cang ti ahcun na ka daw maw? Kan dawt, ka tuukhal ti si. A zeidang um. Le kannih tuchun ah kan i fian dingah a herh rua tiah ka ruahmi cu kanmah diriamhnak lawng in khua kan rak khan tawnmi kanmah kan i nuamhnak lawng in khua kan khan tawnmi hi kan i hngal rua tiah ka ruah. Keimah zong ka si ve cu phungchim i ka ngaih duh deuhmi phungchim sanekio phungchim ti bantuk ma asilole sa hrangkap hnin phungchim sa thonglei phungchim ti bantuk ka ngai duh ve le kha kha rak si ka ngaih duh lomi rianṭuannak aw ka chimmi sa hrang tin khum phungchim zong hi rak ngaih a hau sa duh ceupa reverend sang awi duh phungchim zong hi rak ngaih a hau thlarau ah meeting nutling patling a simi nih cun a rianṭuan dingah ready a simi nih cun rianṭuannak phungchim zong hi kan lei hau kanmah diriamhnak phungchim lawng kan lei awk a si ti lo Bawi Jesuh Khrih hi amah diriamhnak in zeih le tuah bal cucu mak takmi si Pilot Abraham ai ah

Judah siangpahrang ka si ti an au cuahmah lio ah Jesuh dai a diriamnak ding bak in a chim. Kan nih si usih law nangmah nanmah te na kan theih tuk ni na kan lai hual chim sia cun na nu zong ka theih na pa zong ka theih keimah cu na hi ka ti ve ba Mah hngal lo kan ti hngala ceih ko ka check hna hna cu. Kanmah diriamhnak lawng kan kawl cu. Voikhat ah Baibal siang ka rak kai lio ah hin hlan lio cu Pasca rak um lo e. Mah Dalim lengkun ah khin tlanglawng kan rak i cit cu. Ka hawipa kawl hol thiam lo biatak mi keimah nak i kawl hol thiam lo deuhmi pa kan i cit. Zuṭhali man a checktu pa ra le kan zuṭhali man chelngel cu khoika kan siang kan thei ti lo. Kan kan ruksai cu kan pur um ti lo kan biak vialte kan pur um ti lo cu cu ṭha le ma chim ti pa nih cun a kan si tuk ning i kawl in a lihzia kan thiam lo kawl cu kan thiam lo tuk le a kan ti ning a fak tuk leh ka lung a chuakmi cu atu atu lio i superman phun khi si ning lo superman phun khi si ning lo kha ka tha le a chattu pa kha a cung le a phum tiah ka ka deng nga ka hlawh ter nga ka vai ter nga le a caan caan ah amah lawng pin ah vai pai bantuk in deng nung lo in tuang in ka deng nga ti ka lung a chuak ngai cu keimah diriamnak ka kawl ve ning mu minung ka sinak ah ka tinaang tuk a lehnak zong ka thei lo le tlawmpal te cu ka ṭha deuh ka ti a that cu ka that hnga lo ti khi ka hei ruat mu that cu ka that hnga lo nain zei ko cun ka tong hnga ka ti spider man phun na ka si ciammam ning lo ka chuih hnga la ke la duhnak ko Bawi Jesuh Khrih nih cun a diriamhnak pakhat hmanh a tuah lo seh. Zeitluk in ti zongah dai tein kannih cu Khrihfa tling, nutling patling kan si rih rua lo ti ka ruah tawnmi cu kanmah diriam lawng hi dawh kan i tuak cu. Cucaah cun mission ka ṭuan ruangah ka chimmi si lo. Thlanglei Laitlang ah zei bantuk thlarau dah kan tlaih khawh lai ti ruat loin kan Khrihfabu phungchim ngaih kan duhmi pa kan cah pengmi hi kan pal ruat in kanmah diriamnak lawng pe kan ngaih duh cu cu nakin cun vailamtahnak kan phakpimi thlarau nih kan sulut chin a dawhter te lai ti kan ruah khawhmi ah cun i nuam deuh ka si law ti hi Kum thong pi le kum hlei ru kan taan kan si salo ti ka duh ngai ngai. Sapi cu kan vai duan. Than tak ah hin pa mong ti mi rak um theimi tampi nan um lai sianginn sang na te mua tlai ta ka ti. Alung zei pau hi a thei ko nain hawi tluk a si deuh bak lo a IQ a tlawm deuh. Anih cu rian ṭuan lo ko ahcun inn in a it i khoika ruangah thlavok a ngeek hnga ti kha a ngai ko vok ngeeknak poah cuka cuka zun cu saruah tinak poah va kal le an that maw tian tha sia cu kha a ngak colh zat lei ro ei ding kha ready bak si mei khu maw ti kha zoh colh le mu au poh nih khan ba mong cu thi omok si ti kha ruah piar si voikhat cu van chiat ah pu tum kheng thlaming pa nih bu va i a chiahmi a vok sawm sri le panga rong an si camian nih an dum ti thei le a vok ning pi cu sawmsi panga ning cun einak a van hmanpi hna pa mawng ca khan a piah dan aa tuk cang zeicahtiah vok a ngiak poh ah hin thaming pa vok maw si hnga maw an thahmi thla si hnga ti kha ruat la i mun in a lungre thei tuk kal ning tiah thaming pa vok si sual la ti a phang kal la ning tiah le mi vok zanlei rawl ei kha ka tlolh la ti phang mei a zeidah dirh kha ti ai fiang ti lo

A laklawhter tuk tak cu. kan i tlang maw ka thok la te thei ti lo cu. Santlai lo hi santlai lo deuh mi hi Pathian biaknak ah hin kan i laklawh cu. Hi hi deuh maw si, hi deuh maw si ti kan i fiang lo. Dirhmun zong kan nei lo. Pakhat nih hallelujah ti ti le hei ti mai ve ko. Ai ti hau lo ti le hei ti lo nih ka um ve ko. Dirhmun ngaingai kan ngei lo cu. Kan i laklawh viar cu. a cheukhat nih nangmah kong hmanh nai tuak lo ah thlarau in zeihmanh midang kong tuak rih la ne ti a tak ruak in a kong hmanh kai tuak kho lo ti si cu asinain nangmah te ne tuak lo tu kum kum thong hnih le kum he ruk cu ka fiang cang lo ti ka duh mi cu na nun tling taktak Pathian nai hin na pianthar taktak nai fian taktak ahcun nangmah diriamhnak nakin mi thlarau kawl ah khan na lung ai lawm deuh hrim lai. Nai fian taktak ko i Jesuh Khrih ka Bawipa le ka khamtu a si ko ti na lung chung tein na ngamnak a um tak ahcun na lung chung tein irhnak te na lung chung tein thanuamnak te a um tak ko ahcun nangmah diriammi nih phung a chimmi ngaihnak in cun vailamtahnak in a phakpi dingmi thlarau cungah hin nai nuam deuh hrimhrim lai cucu ka chim ngam cu si lo i nangmah duhmi sarman ngaih na duh peng rih ko ahcun nai fiang nai sai rih lo tinak a si na piangthar rih lo tinak a si cucu keimah chimmi zong a si lo Bawi Jesuh nih Peter kha a pianthar bu ah chimmi a si na ka dawt taktak ahcun ka tu va khan tiah ti a si Peter hi nangmah bantuk keimah bantuk mi sawhsawh a si phaisa ngei zong a si lei lo mifim zong a si lo cathiam zong a si lo mi a si zung kho zong a si lo misual zong a si fawn Bawi Jesuh Khrih zong a lawmmi si asinain a pianthar khua cun ka tu ka khai ti a si kannih cu kan i fian bu ala ko fian peng kan duh cu fian peng a duhmi kha ai fiang lomi na si cucu kannih kan laimi nih hi nu kum zakhat nu kan kal dingmi ah hin cu kong ṭha te kan ruah lo a si ahcun zeitik hmanh ah thlarau ah nutling patling kan si ko lai ti ka zum ngam. Mah diriam nakin mi an diriam ahhin Bawi Jesuh ai lawm deuh. Vailamtahnak cung an tarmi panian um tuanbia cun dumak le ti ta tiang an ti na Bible ca chungah cun a um lo. Keilei ka ummi pa nih a diriam lakin Jesuh kha ti nangmah zong i khamh law kanmah zong kan khamh ve ngan cai tatak in a ti Jesuh nih diriam in ka kan hman a ti vawlei kam mi pa nih a ti mi cu ti lengmang la nang le kei cu kan sual ruangah to ko vailam ah kan i tah cu ani cu kanmah kan sual ruangah to ko vailam ah an tah cu vawlei ka pa nih a ti ṭhan bawipa vancung pennak in na rak ṭum ṭhan tikah

kannih nih kan chim dingmi cu mi diriam lakin patinak nakin kanmah kan diriammi nak nakin midang zeitindah a diriam ve lai i zeitindah mipa ai nawm ve lai i zeitindah mi thlarau a kawl ve lai i atu zong man ah ei awk a ngei lo i atu man ah inn zong a ngei Thlanglei Laitlang hna i kan sonawh kan rualchan kan udau kan thisa hi budisa kal lo ding in zeitindah kan kham khawh hnga ti ruah caan a za cang ti ka ruah Reverend San Cung Sang Cung Up nih naite ah khan kan let ka tawng i a ka chiah ṭha tein Khrihfa an lut cang i tipil ka pek cangmi pa tangruk a cawngmi pa hi a ti. A nu le a pa nih sianginn an kaiter kho ti lo i na ta'ala sianginn ah an va kaiter ciammam le na ta'ala sianginn nih cun a thaizing kip tu ah a lu an kok le phungki sianginn an luter le zinglei ah Phungki rawl a har a hnu a zulhmi te ka hmuh le ka mitthli a tla ee. Tuak u. Tipil a hing cangmi Pathian a zum cangmi Jesuh Khrih hi ka Bawipa le ka Khamhtu tiah a timi cangmi dawk kaw sianginn kainak a ngei lo le va si ko ne seh tiah phana man a ngei lo ai tiah a lu cuan kok le pualsan te cuan aiter le phungki rawl cuan harter ko cu. Cu thlarau tlaih duh lo in kanmah diriamnak lawng kan tuak lengmang mi kan pal rual ha maw thluachuah ṭhawng ṭi hna usih Pathian nih an pek mi hna thluachuah tampi nan ing tampi nan co atu ah an ka chim lengmang biakinn tinglei pawl nan cola a tam tuk ning hi million pahnih dengmang si million pakhat le cheu cu kan nei cang tiah nan ti 1.3 million nan nei cang A dihlak te hi mission ah kan hmang lai ka ti hrimhrim lo. Cu ni zong in kan cawknak ah mong ko a poi lo. Kum tong ni le kum lei ruk tu ah hin pumpak tal in maw mah cio tal in maw vailamtahnak kan phakpi mi thlarau vialte kan hmuhmi tufa vialte hna hi kan suinu chin dawhtertu si ve hna se ti saduhthahnak he kum tong ni le kum lei ni hi kal chin hau selaw ti kha sawm kan duh mi hna a si. Tampi ka hei